Arega iye lumero ye? Lamero ngeyo ka ma en cito, pe iye lamero mo keken. Ngeyi mo lawe omato kongo matek, kara omato kongo matek we ocako myelle nyim maraja. Awer ni ka dong pe ingeyo myel we cet meri dong ibuga style en aye. Ka imato arega yo maber we cet meri ibuga aye. Buga yo mm mm, buga mm mm, buga. Arege pe yot. Awe nyer i wange ni ebicwinyo ot to pien ni en aye tiyo, en aye tiyo gang kenyo, en aye tiyo jami weng en aye kelo. Ento pe tye ngaro mo ma pwoyo en. Ebicwinyo ot to. Dako bene dong kong odok tugi. Wa naka yanga obino omoka amoka gange ni dong deg dok gangi pingo? Kong odok dong gang tugi. Umm. So, Arege pe yot bal otwa. Awacci ni. Arege weko dano loko wigi i jami mukene ma pe otemo. Myero omer wa i labyel kweri. Kare ma omer wa i labyel kweri owaco ni myero iryem dako ki ngo ni dako odok gong dong gangi ee kong lok en ywe wiye ki ngo kini ci kodiko ma oco con licwic onongo dok hangover tye matek tutwal i wiye ci owaco ni kome lit. Ngat me namba acel mukwongo goyo Iracim en obedo dakone. Goyo cim i dakone wek dakone kong obin, kome tye malit mada. Ci dako obino bene ci owaco ni, 'Ngo marac? Ci owacci ni, 'Iwinyo wiye tye ka bare matek mada. Ci man madam openyo wacce ni, 'Man dong kono? Lawor in aye iwaco dong an adoko gang twaa do? Ka nongo ononga doko gangwa, nongo dong in-ni iwaco ka nga? Ci arege wiye rarac mo ma pud wan watemo arege ata iye. Ma ca okene in itimo gino mo ma bedo me aura-o. Dok cik ma mako mato arege bene tye. Me namba acel, ka ipe ki ciling pe omyero io i bar. Meno omyero wan wangeyo maber. Ki dong lawil arege, ngat ma obiwilo arege en aye. Ki kiciko liweng me yeto in kit mo keken, to abuse you, insult you kit mo keken, in bene omyero ilingo. Yeah. Kong in wang imaro arege o ma in bede icero ka Meya ma in nong bene icero ameya ci dong iromo cako jwoko yet enoni. Wee ameng marac jal man eni tamo ni an wa naka ya acako imaro arege ni? Nongo watamo ni an arege ma abedo amarone weng. Arenge niye pero awer laming ceng niye marac yeah so enoni dong caa enoni in dong iromo yeto ne kit mo keken pien dong ne imeo ki dong gin omyero inge aye ka itye ki cene manok ka itye ki cene manok ci icero i gin ma kilwongo ni kill me quick ee moni ma neki oyoto yoto ni iwilo gin ma nongo wele rereb lakite mo wele rereb mayot kenyo nio ee, ci nongo myero meri oyot oyoto. Ee, meno aye ni cik mukene ma wun myero wun wumato koni myero wunen ni wulubo maber mada. Ki dong, Abel bene kunyoni odugo noko, yam en ma nongo cuk, en ma ni dano cito i cuk kono laceko coo pa nea kono kwene kwene gi ni, en aye nongo dano ryeo ka kwera ci nongo kiryeyo ki lain, ka arege nongo kiryeyo ki lain. Ma ka in icito ka bilo ne, ibilowa imiya akombigi ni abil.

Wa ee eni ni aye mit. Ka mit dok ci i kulu i gine i kudo oko i dogi ka i miyo wangi o ka i munyo wun wun wiu ogwoke marac ba ya so abil ayangi dong pat ki ma kunyowa ni ni so abil ma kunyowa ni dong nok ki dong gin omyero onge ee ni cik mukene tye ni ka in dako ma ke tye ka wille awila en arege ni ee. Ka dong giwilli ma dong wumeyo maber, ci in dong ibicito iculo bene pi gine, ibiculo mucoro me bedo broke that day ma pe oweko in iwilo ma megi-ni, ee, kicito kikwanyo one two for the road ma megi mo, ee, ci nongo bedo mere ma yot kumeno. Ka dong kudiko wun weng wubedo surprise, ma wun weng wubibedo mere surprise ineno wai, ee, in kong dok io kany-ni? Wa i room ma wa i bed ka enini i kabuto na in o kany ni wa i ur ya lawor in be alwonga ni sweet heart do i bed abora mada niang agwar mada do ci dong wan wa o en do ya so wun weng wu bi bedo surprise ya me neno luwot wu eh meno cik mukene ma tye i ya lok me mararegi ki dong gin mukene ma omyero wan ongeyo en ni

ya pien ni in ma giwile awila ni giwaco ni a beggar has no choice so in pe iromo loko loko mo kiwilo kit ma nongo gin giromo windu ne kede iri ya so eno ni gin mukene ma omyero wun wunge ki dong gin mukene ma omyero wunge i cik me mato kongo mukene ma tye ene ni pe imato kongo balany dong wa ijiro pien ni idiki ni hangover nongo tye so nongo kibicako kong gipok gi ni ki nga nga gi eno ni no kong bene nongo myero obed tye. Yeah so eno ni myero wan weng wangeyo maber ki dong cik mukene tye ni in kadi imato kongo pe myero i kissing dako lok me ngamo dogi me kissing ni dong nongo peke eh ka dong imato arege o nongo kissing peke eh bedo dong mito imot kumera eh ki dong myero inge bene ni icito i wash room me cito i coron ki ngo ngo gini nongo kudiko weng ka dano oco nongo myero ingeyo ni i bibedo nama giki me cito i coron. Meno cik mukene ma omyero wan wamak maber mada i lok me marare